Essalamu aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşmesine açýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary tamamlandy. Ýurdumyzyň gündogar welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Şu gün hormatly Prezidentimiz welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Ir säher bilen döwlet Baştutanyz welaýatyň Çärjew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň gallaçy kärendeçileriniň ekin ýerine geldi.
Säher bilen hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Berdimyrat Narmedowyň kärende ýerine geldi. Döwlet Baştutanymyz kärendeçi bilen söhbetdeş bolup, onuň iş-durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Salowmaleýkim hormatly Arkadagym! Waleýkim essalam, nälerdeler, armyda? Sag boluň. Şu ýerde ýigrimi gektar ýerim bar, hormatly Prezidentimiz ýene bugdaý ekip ýetişdirdik. Şundan bir kyrk-kyrk bäş sentiner bugdaý hasylyny almaga garaşyp otyrys. Bu ýyl ygalam gowy bolup, bugdaýyňam hasyly gowy. Bu ýyl dänäň, bugdaýyňam ýyly boldy, pagtaňam ýyly boldy. Şunda-ak säher bilen, daň bilen turup, bu işlere başlanyň näme edäýenä, Rysgal aby? Köp sag boluň.
Söhbetdeşligiň barşynda kärendeçi daýhan özüniň doganlary bilen ýigrimi gektar ýeri kärendä alandygyny, oňa daýhan yhlasyny gaýgyrman bol hasyl ösdürip ýetişdirendiklerini aýdyp, döwlet tarapyndan yzygiderli kömek-gollawlaryň berilýändigi üçin Mähriban Arkadagymyza çuňňur hoşallyk sözlerini beýan etdi. Kärendeçi daýhan özüniň ata-babalarynyň ekrançylyk, maldarçylyk bilen meşgullanyp gelendikleri, kakasynyňam bir gektar erik ekilen kärende ýeriniň bardygyny, şeýle hem hojalykda gara mallary idedip, süýt-gatyk öndürýändikleri barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiziň daýhanlar, oba hojalyk önümlerini öndürýänleriň döredijilikli zähmeti ugrunda edýän aladasynyň netijesinde önümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş nyrhlary ýokarlandy. Bu bolsa oba hojalykçylaryň ykdysady taýdan gurplanmagyny, daýhanlaryň ýere bolan höwesiniň artmagyny şertlendirýär. Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegi daýhanlaryň has-da netijeli işlemekleriniň baş şertini emele getirýär. Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň oba hojalyk önümlerini öndürijileriň zähmetine Ýokary baha bermek, ýurdumyzda önüm bolçulygynyň üpjün edilmegi, pudagyň ylmy esasda ösdürilmegi bilen baglanyşykly wezipeleri hemişe üns merkezinde saklajakdygyny aýdyp, daýhanlaryň ýakyn ýardamçylary bolan ýokary önümçilikli tehnikalaryň yzygiderli satyn alynjakdygyny belledi. Daýhançylygyň, topraga yhlas etmegiň binýadynyň halallygyny aýdyp, mähriban Arkadagymyz halal zähmetiň bagtyýar durmuşyň esasydygyny, topraga yhlasyny gaýgyrmaýan adamlaryň döwlet tapýandygyny gürrüň berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz döwletimiz tarapyndan geljekde-de bol hasyl öndürýän daýhanlaryň öndürijilikli işlemekleri, olaryň durmuş düzüminiň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli alada ediljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagyny ösdürmek, daýhanlaryň durmuş şertleri bilen baglanyşykly degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berdi. Soňra kärendeçi daýhanlaryň işi bilen yzygiderli gyzyklanýandygy, ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýändigi üçin mähriban Arkadagymyza ähli kärendeçileriň adyndan hoşallyk bildirdi hem-de hormatly Prezidentimizden ýetişdirilen galla hasylynyň oragyna ak pata bermegi haýyş etdi. Mähriban Arkadagymyz haýyr işe ak pata berip, daýhana bereketli hasylyň hözirini görmegi, indiki ýyllarda-da şunuň ýaly bol hasyly ösdürip ýetişdirmegi arzuw etdi. Soňra ýokary öndürijilikli, kuwwatly tehnikalara orun berildi. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň kämil tehnikalary bugdaýly pelleriň gyrasyndan girip başladylar. Işleriň sazlaşykly guralmagy ýetişdirilen bugdaý hasylynyň gysga möhletlerde we ýitgisiz ýygnalyp alynmagynyň hem-de onuň galla kabul ediş bölümlerine, elewatorlara bökdençsiz daşalmagynyň baş şertini emele getirýär. Döwlet Daş-Tormaz klass kysymly bugdaý urujy kombaýnyň uran meýdanyny synlady. Ýokary öndürijilikli häzirki zaman klass kombaýnlary bugdaý urulan meýdanyň samanyny bir zolaga edip üýşürip gidýär. Munuň özi saman ýygnamakda-da amatlyklary üpjün edýär. Şeýle hem urum geçirilen meýdanlaryň arassalygy dänäniň ýitgisiz ýygnalýandygyny, bu TNK-laryň ýerli toprak-howa şertlerine ylaýyk gelýändigini äşgär edýär. Kärendeçi daýhan galyn-gaçan däneleriň asyrlar aşyp gelýän asylly ýörelgä laýyklykda guşlaryň paýdygyny aýtdy. Çünki tebigatda halal zatlar yrýa bolmaýar. Hormatly Prezidentimiz Klass kysymly bugdaý orujy kombaýnlaryň iş önerijiligine ýokary baha berdi. Soňra mähriban Arkadagymyz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň belli John Deere kompaniýasynyň kuwwatly tehnikalarynyň iş önerijiligi bilen tanyşmak maksadynda bu kombaýnyň orym geçiren meýdanyny synlady. Dänesi orulan meýdanlaryň bada-bat şüdügär sürümini geçirmäge taýýar derejede bolmagy, John Deere kysymly kombaýnlaryň iş önümçiliginiň bildirilýän talaplara doly ylaýyk gelýändigini alamatlandyrýar. Hormatly Prezidentimiz bi tehnikalaryň ýokary önümçilik güýjünde işledilmegi, olaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra mähriban Arkadagymyz bu ýerde guralan şanly wakanyň hormatyna milli tagamlary, dürli nygmatlary taýýarlaýan gelin-gyzlara tagamlarynyň datly bolmagyny arzuw etdi. Dürli nygmatlary taýýarlaýan gelin-gyzlaryň käbiri özleriniň mähriban Arkadagymyzyň gurduryp beren ak mekdeplerinde mugallym bolup işleýändiklerini, Gyzlaryň birnäçesiniň bolsa Türkmenabatdaky mugallymçylyk ýokary okuw mekdebiniň talyplarydyklaryny aýdyp, boş wagtlary gallaçy kärendeçileriň armasyny ýetirmäge gelýändiklerini, bu ýerde milli nygmatlary taýýarlap, daýhanlara, mehanizatorlara hödürleýändiklerini uly şatlyk bilen gürrüň berdiler. Bellenişi ýaly, bereketli türkmen topragynda öndürilen ak bugdaýyň täze hasylynyň öz degirmenlemizde üwelen unundan taýýarlanýan nygmatlar aýratyn-da tagamly bolýar. Gelin-gyzlar taýýarlan tagamlaryny, toý pişmelerini bu günki çärä gatnaşyjylara hödür etdiler. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň döwrebap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Kärendeçi Berdimyrat Narmedowyň ýetişdiren bugdaý hasylynyň oragyna mähriban Arkadagymyzyň ak pata bermegi mynasybetli bu ýerde bugdaýdan, pagtadan alynýan önümleriň, ekişde ulanylýan tohumlyk serişdeleriň dürli görnüşleriniň, şeýle hem çörek we çörek önümleriniň sergisi gurnaldy. Onda gowaçanyň, bugdaýyň we beýleki dänelik ekinleriň welaýatyň toprak-howa şertlerine ylaýyk gelýän görnüşleri görkezildi. Şeýle hem bu ýerde seçgiçi alymlaryň taýýarlan ýokary hasylly, kesele durnukly we tiz ýetişýän gowaça hem-de bugdaý tohumlarynyň birnäçe görnüşleri bar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary bu ýerde görkezilýän önümleriň görnüşleri, olaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hormatly Prezidentimize gürrüň berdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda tohumçylyk ugrunyň ösdürilmegine, munuň üçin seçgiçi alymlaryň ylmy işläp taýýarlamalaryna ähmiýet bermegiň zerurdygyny belläp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işleriň ylmy esasda ösdürilmegi babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Bu işe ýurdumyzyň ekrançylyk ylmy-barlag institutlarynyň ylmy hünärmenleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň alymlary we bu ugurdan bilim alýan talyplar işjeň çekilmelidir. Soňra mähriban Arkadagymyz hemmelere, aýratyn-da, kärendeçi daýhanlara halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamagy arzuw edip, kärendeçä özüniň sowgadyny gowşurdy. Mähriban Arkadagymyz kärendeçi daýhanyň bol hasyl ýetişdirendigini aýdyp, onuň asylly zähmetiniň ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine mynasyp goşantdygyny guwanç bilen bellemek bilen, kärendeçiniň ata-enelerine-de mähirli salamyny ýollady. Gowy ogul ýetişdiripdir. Daýhançylykdan barşyk kän günä görşüp duraly. Edýän işiňize gaty sag bol minnetdar. Näzadymyz gül ýaly ýurdumyz diýip işläp ýörüs hem näzat diýedik. Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerden gök ekrançylyk, ýeralma ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan daýhanlaryň kärende ýerine tarap ugrady. Mähriban Arkadagymyz tebigy ekin daýhan hojalygynyň ýeralma ösdürip ýetişdirýän meýdanyna gelip, säheriň sergin çagynda dörän ylham-joşgunyň, adamlaň, aýratyn-da, tebigatyň goýnuna halal zähmete gol beren daýhanlaryň ruhuny göterýändigi, şahyrana setirleriň asylly işiň waspyny ýetirmekde ähmiýetlidigini belledi. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy mähirli garşylady. Essalamualeýkum Arkadag Prezidentimiz! Lebap topragyna hoş geldiňiz Arkadag Prezidentimiz! Şa gadamlaryňyz düşümli bolsun! Men Tebigy ekin daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Bäşeýew Rustam. Tüweleme, näme ekdiň bärde, näçe gektar? Arkadag Prezidentimiz, siziň Başda durmagyňyzda, ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde, telekeçiligi goldamakda ähli mümkinçilikleri döredýäňiz, Arkadag Prezidentimiz! Biziň tebigy ekin daýhan hojalygymyza degişli dokuz ýüz elli üç gektar ýerimiz bar biziň. Biz şu ýyl hojalygymyz bilen üç ýüz ýetmiş gektar ýer alma ekip, meýilnama esasynda her gektardan ýüz kyrk sentine hasyl almagy meýilleşdirdik. Biz bolsa gowy ideg berip, gowy seredip, Her gektardan iki ýüz sentden gowrak hasyla garaşýarys, Arkadag Prezidentimiz, Siziň bize döredip beren ähli mümkinçilikleriňiz üçin köp-köp sagbolsun aýdýarys, Arkadag Prezidentimiz. Üç ýüz ýetmiş hek. Üç ýüz ýetmiş hek. Tuwulyň suwy. Näçe adam bolup ekýäň olar? Biziň hojalygymyzda iki ýüz kyrk ýedi adam işleýär. Sen hemmeňe-de ýolbaşçylyk edýäň. Hawa, Arkadag Prezidentimiz hemmeňe-de ýolbaşçylyk edýär.
Hormatly Prezidentimiz daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy bilen bolan gürrüňdeşligiň barşynda olaryň alyp barýan işleri, ýeralmanyň görnüşi hem-de onuň hasyllyk derejesi bilen gyzyklandy. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy şu ýylyň fewral aýynda üç ýüz ýetmiş gektar ýere ýeralmanyň gala görnüşli ekendiklerini we ýokary hasyla garaşýandyklaryny gürrüň berdi. Telekeçiniň belleýşi ýaly, ähli ugurlar bilen bir hatarda, oba hojalyk önümçiliginde-de netijeli iş alyp barmak ugrunda döwlet tarapyndan zerur mümkinçilikler üpjün edilýär. Bu bolsa önüm bolçulygynyň, täze iş orunlarynyň döredilmegine giň ýol açýar. Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda telekeçileriň oba hojalyk pudagynda işjeňlik görkezýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi ýurdumyzda önümleriň dürli görnüşleriniň bolçulygynyň üpjün edilmeginde, pudagyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda aýratyn möhümdir. Sen özüň näçe ýyl bäri işleýäň?
Men oba hojalykda ýaşlygymda ejem kakam agronom bolsa ýaşlygymda oba hojalykda meşgulam edem. Haa, olar hem işledi hä? Olam ikisi hem agronom. Howla.
Şeýle hem daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy ýeralmanyň gala görnüşiniň şu sebitiň toprak-howa şertlerine ylaýyk gelýändigini, onuň hasyllylygynyň ýokarydygyny gürrüň berdi. Soňra hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen ýokary önümlijilikli tehnikalar ýeralmanyň bereketli hasylyny ýygnamaga girişdiler.

Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy hasyl ýygnaýjy tehnikalaryň hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Germaniýadan alnandygyny habar berdi. Ýeri gelende aýtsak, döwlet Baştutanymyz germaniýaly alymlar bilen duşuşanda, olaryň türkmen alymlar bilen bilelikde işläp, ýokary öndürijilikli ýeralma ýygnaýjy tehnikalary taýýarlamagy teklip edipdi. Şunuň bilen baglylykda, olar ýurdumyzyň alymlary bilen geçiren bilelikdäki işleriniň netijesinde biziň toprak-howa şertlerimize laýyk gelýän ýokary önümçilikli ýeralma hasylyny ýygnaýan tenkalary taýýarladylar. Geçirilen synag işleriniň netijesinde olaryň ýerli önüm öndürijiler üçin amatlydygy kesgitlenildi. Bu işde iki görnüşli tehnika ulanylýar. Olaryň biri ýeralmanyň ýapraklaryny orýar, beýlekisi bolsa ýeralmalary topragyň ýüzüne çykarýar. Soňky işler bolsa ýygymçylara bagly. Olar ýeralmalary çöpläp haltalara salýarlar we degişli ugurlar boýunça ugradýarlar. Hormatly Prezidentimiz ýeralmanyň ýokary hasylynyň ösdürilip ýetişdirilendigini belledi. Çünki bu ýerde duran ýeriňde gabyň ýeralmadan dolmagy hasyllygyň ýokarydygynyň, oňa daýhan yhlasynyň siňdirilendiginiň nyşany bolup durýar. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, hasylyň döwlete tabşyrylmaly möçberinden artygy ak bazarlarda satylýar. Bu bolsa hojalykda işleýän daýhanlaryň girdejileriniň artmagyny hem-de olaryň işe bolan höwesiniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň paýhasly ýol başlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz oba hojalyk önümleriniň öndürilmeginde özüni doly üpjün edip bilýän döwlet bolmalydyr. Bazarlarymyz dürli önümlere baý bolup, türkmenistanlylaryň ýokumly iýmitlere isleglerini üpjün etmelidir. Şunda topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän almyň gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmaga hem-de oba-hojalyk ekinlerine ideg etmek boýunça hemme zerur agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Ösüşleriň täze belentliklerine barýan eziz Diýarymyzda topraga ykbalyny baglan, oňa yhlasly zähmetini siňdirip, bol hasyl öndürýän Ekerançylarymyza we daýhanlarymyza öndürijilikli işlemäge, bereketli toprakdan bol hasyl alyp, halal zähmetinden baýamaga döwletimiz tarapyndan ähli şertler döredilýär. Obalarda düýpli özgertmeleriň yzygiderli dowam etmegi oba hojalyk önümçiliginde zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrýar, olaryň işine we durmuşyna täze öwüşgin çaýýar. Söhbetdeşiň barşynda hormatly Prezidentimiz şeýle hem daýhan hojalygyna degişli ekin meýdanlarynda ýeralmadan başga-da ýetişdirilýän önümleriň görnüşleri bilen gyzyklandy. Tugur ene, ýene-de näme ýene-de ekýän zadyň bar? Munuň barşynda garpyz, gawun, kerem.
Onda gowy. Miwe de barmy? Miwe şugul ekdim, üzüm ekdim, alma, şepdaly.
Senem uly iş edýäň, sebäbi ýurdumyzyň ilkinji nobatdaky syýasaty bu azyk howpsuzlygy. Siziň bu edýän işiňiz gatanjaňyz uly zat. Sag bol. Minnetdar. Ýaşulyňyz. Eneňe-de, ataňa-da salam aýt. Öz ogullary boýunça seni ýetişdiripdir, senem olaryň nesiliniň dowamyny. O-da uly zad-a. Sag bol, sag bol.
Soňra mähriban Arkadagymyz telekeçi daýhanyň agzybir maşgala agzalaryna özüniň sowgatlaryny gowşuryp, daýhanlaryň asylly işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdi. Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde welaýatyň oba hojalyk pudagynyň gazananlaryny beýan edýän sergi bilen tanyşdy. Sergide welaýatyň ekrançyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilýän gök, bakja we miwe önümleriniň dürli görnüşleri goýlupdyr. Oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagy oba hojalygynyň ösmegine oňyn täsirini ýetirýär. Hormatly Prezidentimiz ekerançylaryň zähmet we durmuş şertlerini gowulandyrmak, ýokary önümçilikli tehnikalar we enjamlary satyn almak, daýhanlary ýokary hilli tohum bilen üpjün etmek, önümçilige alymyň öňdebaryjy gazananlaryny we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine üns berýär. Oba hojalyk önümleriniň öndürijileriniň döwlet tarapyndan toplumlaýyn gollanylmagy netijesinde, Gündogar welaýatda daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurdumyzda öndürmek we ilaty özümizde öndürilýän ter, gök we miwe önümleri bilen üpjün etmek boýunça döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Welaýatyň tebigy-howa şertlerine laýyklykda ekin meýdanlaryndan we suwdan rejeli peýdalanmagyň, ýörite tehnikalaryň netijeli ulanylmagynyň, öňdebaryjy agrotehniki usullardan peýdalanmagyň hasabyna gazanylýar. Sergide miweleriň, gök we bakja ekinleriniň dürli görnüşleri türkmen topragynyň yrsgal bereketinden hem-de hasylylygyndan habar berýär. Oba zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz tarapyndan yzygiderli edilýän aladany duýup, joşgunly we ýokary ruhubelentlik bilen yhlasly zähmet çekýärler. Mukaddes türkmen topragyndan ekinleriň bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmäge öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Sergide bereketli türkmen topragynda öndürilýän, Jeýhunyň datly suwundan ganan ýeralma, sogan, käşir, pomidor, kelem, hyýar, gawun, garpyz hem-de kädi we miwe önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Eziz Diýarymyzda häzirki wagtda ekerançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan miweli baglaryň, gök, bakja ekinleriniň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Bu önümleri diňe bir ter görnüşinde ulanman, eýsem olary gaýtadan işlemek we uzak möhletleýin saklamak örän derwaýys meseleleriň biridir. Munuň üçin ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bu önümleri ter görnüşinde saklamak maksady bilen sowujy enjamlardan üpjün edilen ammarlar yzygiderli gurulýar. Bu ýerde ýurdumyzyň seçgiçi alymlarynyň ylmy esasda işläp taýýarlan tohumlaryndan ösdürilip ýetişdirilen önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Munuň özi oba hojalygy pudagynyň häzirki zaman ylmynyň ýokary görkezijileriniň esasynda ösdürilýändiginiň netijesidir. Ýurdumyzyň azyk bolçulygynyň döredilmegine hususy önüm öndürijiler öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Türkmen işewürleri ýokary tehnologiýaly döwrebap önümçilik toplumlaryny, ýyladyşhanalary gurýarlar. Gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini önümçige ornaşdyrýarlar. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynyň düşewüntliliginiň has-da ýokarlandyrylmagyna hem-de tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşige ukyply oba hojalyk pudagyny kemala getirmegiň zerur şerti bolup durýandygyny hemişe belleýär. Soňra hormatly Prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bir ýerden ugrady. Soňra hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna bolan iş saparyny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet Baştutanymyz iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady. Az salymdan hormatly Prezidentimiziň uçary Mary şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy. Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna iş sapary dowam edýär.
Ýurdumyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölegine öwrüldi. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işjeňleşmegi netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň ýylsaýyn köpelip, ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň öndürilişiniň möçberlerem barha artýar. Munuň özi bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýän parasatly daýhan hojalygynda alnyp barylýan işleň mysalynda-da aýdyň görünýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Mürçe daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşen, Türkmenistanyň Senagatçylyk we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Parasatly daýhan hojalygam soňky ýyllarda iş ümzügi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet Baştutanyň güneşli Diýarymyzda telekeçiligi ösdürmek hakynda kabul edýän il-ýurt bähbitli kararlaryndan ruhlary galkynan bu daýhan hojalygam yhlasly zähmet çekip, köp mukdarda ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek baradaky höweslerine täze badalga berýär. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdylan bu daýhan hojalygynyň garamagynda hereket edýän önümçilik bölümlerinde häzirki wagtda ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän azyk önümlerinden arassalanan agyz suwunyň, pomidor goýultmasynyň hemem üwmejigiň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýola goýlan. Parasatly daýhan hojalygynda ilatyň köp sarp edýän önümlerinden pomidor goýultmasynyň üç ýüz elli, dört ýüz segsen, sekiz ýüz gramlyk hemem dört kilogramlyk agramdaky görnüşleri taýýarlanyp, Olar demir hemem çüýşe gaplaryna gaplanýar. Bir günüň dowamynda ortaça altmyş tonna pomidor goýultmasyny öndürýän bu hojalygyň önümleri günsaýyn geçginli harytlara öwrülýär. Bu ýerde öwmejiňem ajy we süýji görnüşleri öndürilip, önümleň ýigrimi, iki ýüz altmyş bäş hemem dört ýüz segsen gramlyk görnüşleri göze gelgüli gaplarda alyjylara ýetirilýär. Daýhan hojalygynda her gün ortaça iki tonna ajy we süýji öwmeç öndürilip, olar ilatymyzyň isleg bildirýän önümleriniň hatarynda özlerine orun tapdylar. Daýhan hojalygyny arassalanan agyz suwunyňam ýarym, bir ýarym hemem bäş litrlik gaplara gaplanan görnüşleri ildeşlerimiziň bu babatdaky islegini kanagatlandyrmaga uly ýardam edýär. Bu ýerde her günde on tonna arassalanan agyz suwy plastik gaplara guýulýar. Hojalykda gaplanýan agyz suwlarynda, esasan, Mürçe daýhan birleşiginiň çägindäki Dikguýylaň suwundan peýdalanylýar. Parasatly daýhan hojalygynda öndürilýän önümler Noş haryt nyşany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatiki usuly dolandyrylýar. Kärhanada döwrebap enjamlaşdyrylan hil barlaghana hem bar. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler kärhanada öndürilýän önümleň ýokary derejesinde bolmagynda örän jogapkärli çemeleşýärler. Onda öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arassa önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada işgärleň kyrka golaýy zähmet çekýär. Tomus möwsüminde bolsa işgärleň sany hasam köpelýär. Bu ýerde işgärleriň ruhubelent hem-ä netijeli zähmet çekmekleri üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şonuň ýalam paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine ugradylýar. Geljekde bu ýerde azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam göz öňünde tutulýar. Parasatly daýhan hojalygynyň işgärleriniň barha batlanýan iş depginleri olaryň öz öňlerinde goýan asylly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan ynamy berkidýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda hususy ulgamyň orny ýokarlanyp, hususy kärhanalara täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen öndürilýän azyk önüminiň derejesi ýokarlanýar. Mary welaýatynyň işewür telekeçilerem Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda iş öndürijiliklerini hasam artdyryp, bazar gatnaşyklarynda bäsleşige ukyply, ýokary hilli önümleň uly tapgyrlaryny öndürip, ilata hödürleýärler. Şeýle öndürijilikli işleýän hususy kärhanalaryň hatarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hasaplanýan Mary şäheriniň hemem Mary etrabynyň çäginde ýerleşýän Täze Aý haryt nyşanly hususy kärhanalaram görkezmek bolar.
Hormatly Arkadagymyzyň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek barada edýän aladalary, ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmäge mynasyp goşant goşýan hususyýetçiler täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Işewür telekeçiligiň döredijilikli gözlegleri netijesinde hususy kärhanalar daşary ýurt önüm öndürijileriniň iň kämil tehnologiýalary bilen üpjün edilip, olarda öndürilýän azyk önümleriniň möçberleri we görnüşleri hem barha artýar. Mary welaýatynda-da Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň birnäçesi bolup, olarda halkymyzyň uly islegi bildirilýän bagtyýarlyk döwrümiziň önümleri öndürilýär we elýeterli bahalardan halkymyza hödürlenýär. Mary etrabynyň çägindäki Täzeaý haryt nyşanly et we et önümlerini öndürýän hususy kärhananyň önümlerem bazar gatnaşyklarynda bäsleşige ukyply önümler hasaplanýar. Häzirki wagtda hususyýetçiler halkymyzyň ösen isleglerine eýe bolýan şöhlat önümleriniň altmyşdan gowrak görnüşlerini harytlyk derejesi ýokary bolan gaplara gaplap, ilatymyza ýetirýärler. Bu ýerde şular ýaly dürli görnüşli şöhlat önümlerini öndürmekde baý iş tejribesi bolan hususyýetçiligiň ýüzlerçesi zähmet çekýär. Täze Aý haryt nyşanly önümleri öndürýän kärhanalaryň ýene-de biri Mary şäherinde ýerleşýän Süýt we süýt önümleri hususy kärhanasydyr. Kärhanada kuwwatly täze tehnologiýaly daşary ýurt enjamlarynyň kömegi arkaly öndürilýän gatyk, gaýmak, aýran ýaly süýt önümleri dürli görnüşli göze gelüwli, döwrebap gaplara gaplanýar. Bu azyk önümleri özüniň harytlyk derejesi bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Hormatly Arkadagymyzyň ýurdumyzyň telekeçilerini höweslendirmek barada edýän aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän bu kärhananyň işewür telekeçiler şu günler iş öndürijiliklerini has-da artdyryp, joşgunly zähmet çekýärler. Halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek işlerine mynasyp goşant goşýan hususy kärhanalaryň işçileri telekeçiligi ösdürmekde edýän uly aladalary üçin Milli Liderimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Diýarymyzda körpe nesilleriň hemmetaraplaýyn hemem sazlaşykly ösmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýär. Çagalaryň döwrebap bilim almaklary, sazlaşykly ösüşi, göwnejaý dynç almaklary, wagtyny şadyýan hemem peýdaly geçirmekleri bilen Baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň we Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda Gökderedäki çagalar sagalçy we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda medeni-sport çäreleri geçirildi. Çäräň dowamynda paýtagtymyzdaky ikinji çagalar sungat mekdebiniň zehinli ýaşlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna aýratyn orun berildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda bagtyýarlyk döwrümiziň, hormatly Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli beýik işleriniň, türkmen sportunyň, gözel paýtagtymyzyň, bagtyýar ýaşlygyň waspy belentden ýetirildi. Her bir çykyş ýokary joşgun bilen garşylandy. Bu ýerde surat eserleriniň sergisi çärä aýratyn öwüşgin çaýdy. Geçirilen sport ýaryşlarynda-da çagalar üstünlikli çykyş edip, sporda bolan höwesleriniň ýokarydygyny görkezdiler. Ýurdumyzy bagtly çagalygyň mekanyna öwren hormatly Arkadagymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmäge, toplumlaýyn kämilleşdirmek boýunça wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň netijesinde, Türkmenistanda ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, şol sanda çagalygyň tomusky dynç alyş günlerinde doly derejeli dynç almagy üçin ähli şertler döredilýär. Okuwçylaryň tomusky dynç alyş günlerine taýýarlyk görmegiň çäklerinde Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň guramagynda geçirilýän çäreler gyzykly pursatlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Mälim bolşy ýaly, şahsyýetiň kemala gelmegi oň aňyrsy, terbiýesi, daşky gurşawy ýaly möhüm ýagdaýlar bilen şertlendirilendir. Daşky gurşawy goramagyň täsiri uly ähmiýete eýedir. Çagaň töweregindäkiler olaň her biriniň kemala gelmegine ägirt uly täsir edýär. Ulular çaganyň daşky gurşawa ýuwaş-ýuwaşdan uýgunlaşmagyna ýardam bermek bilen, olary kämil, ösen ynsan hökmünde terbiýelemek üçin ähli tagallalary etmelidirler. Tomusky dynç alyş möwsümini şadyýan geçirýän mekdep okuwçylary bu merkezlerde wagtlaryny täsirli we gyzykly geçirýärler. Dabaralarda bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrülen Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallalaryň edilýändigi, Şoň netijesinde çagalaň bu möwsümde-de şadyýan we bagtyýar dynç almaklary ugrunda ähli amatlyklaň ýola goýulýandygy buýsanç bilen bellendi. Aýdym-saz sungatyna zehinli çagalaň ruhubelent çykyşlary bolsa dabara has-da aýratyn röwüş çaýdy. Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzyň körpe nesliniň dynç almagy we saglygyny berkitmegi üçin döredýän mümkinçilikleri, olara birek-birek bilen ýakyndan tanyşmagy, deň-duşlarynyň isleg-arzuwlaryny öwrenmäge, bu merkezlerde dostlaşyp, hakyky doganlara öwrülmäge şert döretýär. Arassa dag howasy, ajaýyp ýerleri, gyzykly gezelençler, sagaldyş merkezleriniň sport toplumlarynda meşgullanmak, oýun hem-de kompýuter otaglary hemem el işleri bilen meşgullanmak üçin gurnaklyň ussahanalary orta mekdepleň okuwçylaryna saglygyny berkitmäge hemem täze bilimleri almaga kömek eder. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde arssa tokaýlyklary emele gelen täsin dereleriň arasynda çagalara giň möçberli dynç alyş maksatnamasy garaşýar. Şol maksatnama laýyklykda çagalar owadan arçalygyň daşyndan aýlanar. Dürli paýhas çäreleri, oýunlar we bäsleşikler, dürli konsertler, şol sanda ýurdumyzda meşhur bolan aýdym-saz toparlarynyň gatnaşmagynda konsertler geçiriler. Olar çagalara geljek okuw çärýeginiň öňüsyrasynda göwnejaý dynç almaga hem-de güýç toplamaga ýardam berer. Çagalygyň tomusky dynç alyş pursatlarynyň hemmetaraplaýyn täsirli, göwnejaý geçmegi üçin ähli mümkinçilikleri döretýän Arkadagly Prezidentimize mekdep okuwçylary, Çaga kalplaryndan joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Giň gerimde ýaýbaňlandyrylýan sport bäsleşikleri bu ugurdaky üstünlikligiň ýokarydygyny görkezýär. Olara bagtyýar raýatlarymyz uly ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.
Paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan ýaşlar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna geçirilen ýaşlar bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň kämilleşýändiklerini äşgär etdi. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, sport, munuň özi diňe bir bäsleşik, üstünlik we medallar däl-de, eýsem-de, ähli güýçleri birleşdirýän kuwwatly durmuş ulgamydyr. Ol medeniýet, ykdysadyýet we diplomatiýa bilen berk baglanyşyklydyr. Arkadag Prezidentimiz sportuň parahatçylyk döredijilik ugruna aýratyn ähmiýet berýär hem-de Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Mälim bolşy ýaly, mähriban Arkadagymyz sport halkymyzyň saglygy bilen berk baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarça döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmaklaryna geçirilýän Ýaşlar Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrdy. Bu gün Türkmenistanda sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmiýeti we wajyplygy ýokarlandy. Türgenler geçirilen ýaryşlarda özleriniň başarnyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar. Milli sporty ösdürmegiň we jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň, ýetginjekleriň sanyny artdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda aýdylanda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan Saglyk Döwlet maksatnamasynyň netijeliligi barada aýratyn bellemek gerek. Döwletimiz häzirki zaman sport-sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hem-de halkara ölçeglerine kybap gelmegine ägirtürli serişde gönükdirýär. Sportuň sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň çeşmesidigini, ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň yzygiderli artýandygyny bellemek gerek. Sportuň dürli görnüşleri boýunça giň gerimde ýaýbaňlandyrylan sport bäsleşiklerine dürli ýaşlara türgenler işjeň gatnaşyp, olar sporta, köpçülikleýin bedenterbiýä bolan höweslerini bütin aýdyňlygy bilen görkezmäge doly mümkinçilik aldylar.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda dokuzynjy iýunda sagat ýigrimiden onunjy iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesi ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz bäş, kyrk gradus yssy. Kenar etraplarynda otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekunta dokuz on dört metre ýetýän şemal eser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Mary welaýatynda az-kem bulutlyk howa bolup, demirgazyk günordan tizligi sekuntda dokuzdan dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on dokuz-ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz iki-otuz ýedi gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesi on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tizligi sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal eser. Howa gijasine on sekiz ýigrimi üç gradus, gündizine otuz bir otuz alty gradus maýyl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on iki metre ýetýän şemal eser. Howa gijesine on dokuz-ýigrimi bir gradus, gündizine otuz dört-otuz alty gradus maýyl bolar.